Mqidec bu lehmum. Zik-nni, ttalsent yiwet n tedyant i d-yeḍran di tmurt n Leqbayel. Qqaren-d d akken tella yiwet n twacult d tanesbaɣurt, yerna tettidir di tumert d talwit. Sɛan setta n yeqcicen, maca Mi gan d irgazen, yemma-tsen terfed di tikkelt tis sebɛa. Ihi, ttraǧun s lḥir yemma-tsen akka amaynut. Mi zrin tesɛa n wayyuren, ilul-d uqcic-nni. Maca, yesɛa kan yiwet n tiṭ. Yiwen ufus d yiwen uḍar. Ɣef waya kkiɣ isqaren n watmaten-is nnefs n lɛebd. Syen uɣalen gan-as isem, qqaren-as Mqidec. Zrin yiseggasen d wagguren, Mqidec yugi ad yennerni di teɣzi. Yeqqim kan annect n yiɣil ufus. Ɣef wannect-agi, ttɛayarent akk wat taddart. Yiwen n yiḍ, Mi ṭṭsen watmaten-is, netta yuwi ad t-id-yas naddam. Isell i yemma-s d baba-s ayen ittmeslayen. Armi s-yenna baba-s, azekka ad awiɣ arrac-agi, ad d-xtiren akk iɛawdiwen i sen-iɛeǧben, ha-ten-an deg waddaynin. Mqidec ugint ad qqnent wallen-is seg wayen yesla. Acku Yeẓra d akken d ayen n diri ara t-id-aṣaḥen imi yettwaḥqar di twacult-is. Yerra srid ɣer uɛecciw anda llan iɛawdiwen-nni. Yextar-d win yettazzalen aṭas, yessentay-as asemmam deg uḍar-is. Taṣebḥit-nni, Mi d-kkren, yesnejmaɛ-iten baba-s di tebḥirt. Syin yewwi-d iɛawdiwen-nni yenna-yasen, Tura yal yiwen ad yextir win yeffɣen fell-as. Ameqqran deg-sen ur yezzi ur yenniḍ, iɛreḍ-iten-id akk. I sebɛa. alammi d-yewweḍ ɣer wennay helken yerkeb kan fell-as yenṭeq ala waki ur ttawiɣ ara nekkini iɛedda-d mqidac ɣer zdat-sen yenna-yasen ihi imi yettɛuẓul d nekkini kan ara t-yawin aqli nekkini d nnefs n lɛebd netta d nnefs n uɛawdiw d waki kan i yi-ilaqen ttaḍsan yakk fell-as meɛna Mi zrin kra n wussan, yemma yekkes-as-d asennan i s-yessenta deg uḍar. Syin yuɣal uɛawdiw-nni yettazzal am lebraq. Yiwet n tmeddit daɣen-nni, Mqidec yesla-as i baba-s. A tameṭṭut! Ha-t-an ihi ad asen-daɣ ijenwiyen i warrac-agi. Zemren ad ten-ḥwiǧen mi ara ffɣen ɣer teẓgi, neɣ i wakken ad dafɛen ɣef yiman-nsen. akken i as-yesla Mqidec yewwet wul-is. Iruḥ inuda ɣef ijenwiyen-nni, yextar-d win i s-iɛeǧben. Syin yewwi-t ɣer texxamt n tyuzaḍ, yeǧǧa-t dinna alammi tesmesxent akelli. Imiren yerra-t ɣer umkan-is. Taṣebḥit mi d-kkren, yenṭeq baba-sen yenna-yasen, Ay arraw-iw, wwiɣ-awen-d ijenwiyen, yal yiwen ad yextar win yeffɣen fell-as. Isetta atmaten ttnaɣen ɣef ujenwi yelhan, win igezzmen xir n wayeḍ. Ma d Mqidec, yeṭṭef tiqernit. Yenṭeq ɣur-s baba-s yenna-yas, I keččini a mmi, D anwa ara textireḍ? Yezzi ɣer ujenwi-nni yumsen yenna-yas, Nekkini d nnefs n lɛebd, ad awiɣ kan win ixuṣṣen am nekkini. Tameddit-nni kan, yeṭṭef-it, yessared-it, isefḍ-it, yuɣal yettmucɛal. Daɣen, yezmer ad yegzem yis ula d aẓru. Ma d atmaten-is, wehmen kan deg-s. Zrin kra n wussan, rzan warrac-nni di sebɛa yid-sen ɣer teẓgi. Teddun teddun, tikkelt-nni kan tekka-yas-d yiwet n tili anect-ilet sdeffir-sen. Mi zzin, walan dakken d tteryel. Acebbub-is yecba taslent, ma d ifassen-is anect n udrar. Temmeɣ fell-asen, tessenkurf-iten gar yifassen-is. Syen, terra srid ɣer uxxam-is, tḥeṛṛ-iten deg yiwet n texxamt d tamecṭuḥt. tettak-asen ala udi tamment d yiḥbuben i wakken ad uzuren seg dakken ur ɛriḍen ara i wakken ad d-ssuffɣen iman-nsen maca ur zmiren ara tikkelt-nni mqidec gar tamawt d akken yezmer ad d-yeffeɣ si cqayeq n tewwurt-nni Yeffeɣ-d, meɛna yemlal-d d uɣbel nniḍen, ur yufi ara amek ara d-yessufeɣ atmaten-is. Yeqqim yeqqim, tikkelt-nni yesla-as i Tteryel teqqar-as yelli-s Faḍma, A Faḍma a yelli, nekk ad ruḥeɣ ad d-ɛerḍeɣ tixaltitin-im, ma d kemmini, qqim daki ttɛassaɣ arrac-inna yerna ggar tamawt ɣer tmes. Mqidec tusa-as-d yiwet n tikti. Yeṛǧa almi teffeɣ tteryel-nni, syin yeffeɣ si ccqayeq, yessexsi times, yuɣal ɣer texxamt-nni, yenna-yas i Faḍma, A Faḍma, ha-t-an texsi tmes-nni. Tewhem, teṭṭef deg ijufar-is, teffeɣ srid ɣer lḥaṛa i wakken ad twali. D tidet, texsi tmes-nni, yerna isɣaren ulac. Ihi, Terra ɣer teẓgi i wakken ad d-tawi kra. Ma d Mqidec, ifuṛes taswiɛt, yessufeɣ atmaten-is. Cwiṭ kan akkenni, tuɣal-d yelli-s n tteryel ɣer uxxam-is. Meɛna, tufa-d d akken rewlen. Tebra-y uqerruy-is ɣer tmurt. Ha-tt-an yemma-s n tteryel tekcem-d. Akken twala yelli-s, teḥṣa tawaɣit i d-yeḍran. Terra ɣer texxamt-nni, tufa d akken ulac arrac-nni. Ma d times, texsi. Acebbub-is ibedd ugar deg yigenni, ma d tuɣmas-is, tesmuɣẓaẓ-itent seg wurfan. Ihi, am tmeslubt tettazzal di teẓgi, tesraḥay-iten. Mi ten-telḥeq, tessenkurf-iten-id i tikkelt-nniḍen deg ufus-is, terra-d ɣer uxxam. Teḥkem-asen aɣlaq, meɛna ula tikkelt-agi ur as-terri ara leḥsab i Mqidec, acku yezmer daɣen ad d-yeffeɣ s iceqqayeq n tewwurt. Tenna-as i yelli-s, ula tikkelt-agi ayen yebɣun yeḍru, ɣur-m ad tekkseḍ allen-im seg warrac-inna. Ad ruḥeɣ ad d-ɛerḍeɣ tiqaltitin-im ad d-rnuɣ tiǧiratin, ad nexdem imensi ameqqran. Akken teffeɣ d taryel-nni, yelli-s ur d-tekkis ara allen-is si texxamt-nni. Meɛna cwiṭ kan twala Mqidec yeffeɣ-d si cqayeq n tewwurt. Teṭṭafar-it deffir, netta yenṭew ɣer ukufi. Ur tezmir ara ad t-id-tekksit. Ahattan tekcem-d yemma-s. Tuzzel ɣur-s yelli-s tenna-yas. A yemma, ha-t-en nnefṣ umdan-nni yekcem ɣer ikufan, nekk ur zmireɣ ara ad t-id-kkseɣ. Tteryel teẓḍem, tekkat ikufan-nni s ifassen d yiḍarren. Mqidec yettaḍsa yenna-yas, A yemma Jida Tteryel, yehwa-yam kan ur tezmireḍ ara ad yi-d-kkseḍ. Meɛna ad m-d-fkeɣ yiwet n tikti akken ad teččeḍ atmaten-iw. Tteryel tuɣal ɣer deffir, Mqidec yebda-yas awal. iga ad d-nexdem taxxamt n wuzzal ad nerr ɣur-s atmaten-iw syin ad s-necɛel times n kakeḍ Faḍma ma d kemmini ad truḥeḍ ad tekkseḍ mejjir ad nḍegger atmaten-iw ɣer daxel n texxamt-nni ad sen-nernu mejjir-nni wakken ad iẓiden syin Mi yefsi weksum-nsen, ad d-yettenɣal si cqiq n texxamt akya, kemm ini d temdukal-im ad tmecḥemt ayen ara d-ittemmiren. Tamẓiwt-nni tefreḥ, tumar mačči d kra. Teffeɣ din din wakken ad d-tesmejjir yerna ad d-teɛreḍ timdukal-is. Ma d Mqidec, yeẓdem ɣef uqerru n Faḍma, yezla-tt, Iḍegger-tt ɣer texxamt-nni i d-yexdem s wuzzal, iceɛl-as times. Netta d watmaten-is ṭṭfen abrid-nsen ɣer uxxam-nsen. Ihi, mi d-tuɣal d tirgelt d temdukkal-is, rnant-as mejjir, syen ttraǧunt ar d-yeww imensi-nni. Cwiṭ kan akken-nni, tebda tassemt d uksum n Faḍma fettin-t, ttquddurent seg yiran. Tteryel d temdukal-is ggarent yiwet yiwet ilsawen-nsent i wakken ad d-mecḥent. Meɛna, imi d uzzal, nṭeḍen akk yimawen-nsent deg-s. Ihi ɣer taggara mmutent yakk, ma d Mqidec d watmaten-is kemmlen tudert-nsen di talwit d lehna. Ihi si tmacahut akki, ad neḥṣu d akken ur ilaq ara ad yeḥqer umdan wayeḍnin. Yerna, yezmer yiwen ad yili ixuṣ di tfekka-ines, meɛna di tegzi d tiḥerci yif wiḍ nniḍen. Init-iyi-d ihi acu tennam di tmacahut akki d yiwudam-ines?